Исәннәрмесез, саулармысыз? Мәскәүский сәлам сезгә! Минем федераль тапшыруларга тамашачы булып барып йөрүем һәм шул рәвешле акча эшләвем инде традициягә әйләнеп бара. Әйдәгез, мондый форматтагы видеоларны бер сәхифәгә берләштерик һәм аны Тишек ТВ дип атыйк. Хәтерлисездер, узган юлы мине бер тапшыруга чакырып, икенчесенә китереп алдаганнар иде. Ну, кәкре каенга терәгәннәр иде дип атаган идем узган видеоны. Ә бу юлы Андрей Малаховның тапшыруына барырга карар кылдым. Бер юлы өч тапшыру алып бардым. Малахов, үзе исемдәгесе, икенчесе Привет, Андрей, монда да үзе исемдәгесе, һәм өченчесе От всей души. Мин исә Привет, Андрей дигәненә гариза җибәрдем, ә эләктем От всей души дигәненә. Зыян юк, чөнки шушы ике тапшыру арасында аерма да әллә ни юк. Гадәттәгечә, минем студиядән чыккач яздырылган видеоны карап китик. Менә чыктым. Съемкалар бетте. Менә шундый павильон Андрей Малаховның тапшыруыннан. Уф, шундый авыр хисләр белән чыктым. 2 сәгать ярым күз алдына китерәсезме? Бер туктаусыз диярлек кул чаптык. Менә мин сәгатемә хәтта Менә карагыз. 666 килокалорий яндырылган. Мин кергәндә 200 дә ничәдер иде. Хәзер менә 600 ничәдер булды. Димәк, 400 килокалорий яндырганмын. Ә хәзер башыннан башлыйк. Узган юлы тапшыруга сәгать 8-гә э, барасы булса, бүген исә 11-гә 30-га. Күреп торасыз, э, мин берүзем түгел, лифтта тимер атым да бар, ә велосипед белән генә барасы. Максим Горький киностудиясендә булачак съемкалар минем өй тирәсендә генә ул, велосипед белән 20 минут барасың. Шуңа күрә такси да аласы булмадым, велосипед, автобус белән дә барасы булмадым. Аның белән барсаң озаграк кадәр чыгачак әле. Съемка 11:30-да башланып, 16:30-да бетә, димәк, барлыгы 5 сәгать анда буласы була. Шуңа күрә һәрхәлдә тамак ачачак, ә минем тамак ачкан вакытта шикәр төшә һәм шул кадәр хәлем шул кадәр начарлана. Шуңа күрә менә кереп алдым, менә шушындый ике анигири. Минемчә съемкага бирелгән акчаны мин менә шушы анигирилар белән шул студияда ашап та бетерәчәкмен. Ну, санарбыз әле, мин юри менә истә калдырдым, ничә сум торганын бу ике анигиринең һәм ахыр чиктә күпме акча биреп, ничә сум янда калачагы. Бер проблема килеп туды бит әле. Мин велосипедта килүен килдем, ләкин аны Горький киностудиясе тирәсендә куярга урын юк. Юкса инде күпчелек зур оешмалар тирәсендә велосипедның парковка урыннары каралган булса да, анда юк. Шуңа күрә бер дворга кердем дә таптым бер агач һәм менә агач тирәсенә чылбырга бәйләп куйдым хәзер бер 10 минут җәяү барасы була әле тегендә яңадан киностудия янына чәлдермәсәләр ярый инде ничә тапкыр уже кстати шулай калдырганым бар мәскәүдә менә бер кая киләсең парковка урыны булыр дип уйлыйсың да юл юк булып чыга. Шуңа күрә я берәр баскыч янына шунда бәйләп куясың, я башка төрле предметка. Мәскәүнең бу урыны күп тапкыр инде кинода күренгәне бар, чөнки минем сул ягымда ВДНХ. Алдарак менә мин хәзер кая таба барам, анда урнашкан Горький киностудиясенең музее. Аннан соң киностудия үзе, хәзер аны күрсәтермен. Ә киностудия артында урнашкан ВГИК ГИК ул кино белгечләрен әзерли тыгыган илебезнең шундый төп югары уку йорты. Менә бер тирәдә күпме кино көче җыелган. Менә монда аста йолдызлар да бар. Дөрес кермәгәнмен икән бит. Күршедәге бер бинадан, торецтан, ягъни аскы этажыннан кереп китеп. Мин инде тоже аптырадым. Ничек инде шушындый матур җирдән кертерләрме икән массовканы һәм чуйкам дөрес булып чыккан. Менә шушы булырга тиеш бина. Ә, менә Приятно шундыйрак. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Кергәч тә исемлеккә үз исем фамилияңне, паспорт саннарын язарга кирәк. Шул чак миннән сорадылар, сез беренче тапкырмы? Әйе, беренче тапкыр, дидем. Сез видеога төшерергә ярамаганны беләсезме, диде. Белмим дигәч, миңа кәгазь кагыйдәләр язылган кәгазь тоттырдылар, игътибар белән укып чыгарга куштылар. Укып чыккач, кул куярга кирәк. Шуннан соң килеп кердем мин бер зур бүлмәгә. Ул, күрәсең, Горький киностудиясенең кайсыдыр бер элеккеге бер павильоны булгандыр. Халыкның иге-чиге юк иде. Кире утырдым. Кеше шул кадәр күп. Монда бер кешедән сорадым, әйтәм, болар бөтенесе дә бер тапшыругамы соң, әле төрле тапшыруларгамы? Бер тапшыруга ди, ялгышмасам, 180 ләп кеше ди. Монда, беләсезме, юбилейга җыелган шикелле халык, киенгәннәр матур итеп, күбрәк олы яшьтәге кешеләр. Монда кешеләр бер-берсен инде белеп тә бетергәннәр, күрәсең, бер генә ел йөрмиләр. Привет, Леночка, здравствуй, дорогайлар, анда монда гел ишетелгәләп тора. Мин рюкзакны кая куярга белмәгәч бер хатыннан сорадым, студиягә алып керсәм буламы? Юк, ярамый диде. Бөтен нәрсәне шушы зур бүлмәдә калдырасы. Мин әйтәм, тимәсләр микән соң? Бу хатын әйтә, мин инде монда 3 ел йөрим, һәм минем әйберләргә тигәннәре юк. Шуңа күрә мин дә тыныч күңел белән Рюкзагымны калдырырга булдым. Менә шундыйрак кыяфәттә килдем. Праздничный киенергә дигәннәр иде. Шуңа күрә шулайрак. Әле сорадылар, сез кайсы тапшыруга, мужское, женское гамманы? Мин әйтеп итәм, юк. Или привет Андреевна диләр. Күрәсең, привет Андреева олы яшьтәге кешеләр языла. Мужское, женское, яшьрәкләр. Мин Лена исемле бер ханым белән таныштым. Ул э, федераль тапшыруларның барысында диярлек йөреп чыккан һәм хәзер Андрей Малаховтыкын гына сайлый. Ә, ни өчен нәкъ менә Малаховка йөрисез дигәч, күңелем шул кадәр ял итә, ә, ди. Ул хәтта ирен дә монда китерә икән, эштәгеләрнең барысын барысын да бу тапшыруга килергә үгетлим, ди. Һәм дөрестән дә студиягә кергәч, минемчә, ул иң актив ә, тамашачыларның берсе булгандыр. Менә хәзер 11:30-га килергә диделәр, и 16-га 30-га кадәр Ягъни 4 сәгать ярым утырабыз. Бернинди чыгу юк студиядән. Ашарга да чыгармыйлар һәм хәтта бәдрәфкә дә чыгармыйлар дип әйттеләр. Шуңа күрә менә ашык пошык чәйнем алып килгән әйберемне. Кызганыч, студиядәге хәлләрне яздырып булмады. Беренчедән, кагыйдәләргә кул куелган, икенчедән, студиядәгә кергәндә телефоннарны алып калалар. Ягъни, син махсус кешегә телефоныңны бирәсең, Ул сиңа номерок, ягъни бу гардеробтагы принцип сыман эшләнә. Горький киностудиясына кереп, студиягә үткәнче ике сәгать үтте. Аннан соң әле озаклап кул чабу серләренә төшендерделәр. Тапшыру үзе болайрак башлана.
Всем, всем, всем добрый воскресный вечер. В эфире ваше любимое народное шоу «Песни от всей души». А студияда яңгыраган бөтен жырларның да текстлары зур-зур экраннарда чыга. А телевизордан тамашачы аны күрми, ләкин студияда ул әллә каян күренә. 180 ләп кеше, һәм менә шушы 180 ләп кешенең барысы да кушылып жырласын өчен шундый мөмкинлек тудырганнар. Ә тапшыру бер тында языла, бернинди андый-мондый дубльләр, кат-кат яздырулар юк. Менә телевизордан без аны ничек күрәбез, ул шул килеш яздырыла. Ә кайвакыт геройлар артык озын озак сөйләгән вакытта гына аларның сөйләгәннәрен кисәргә мөмкиннәр дип сөйләде, монда инде берничә тапкыр килгән. Тамашачылар, ә калганы, әйтәм бит, бер тында языла. Тапшыру бик күңелле килеп чыкты. Күренеп тора, бу тапшыруда зур профессионалларның эшләве, күңелләрен биреп эшлиләр. Димәк, ә күңел биреп эшләү өчен билгеле ул акчаны яхшы түләнергә тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә Иманов Камил бу тапшыруны эшләүчеләр һәрхәлдә акчаны яхшы ала торгандыр. Монда Казахстаннан да кешеләр бар иде. Монда төрле телләрдә җырлар башкарылды. От всей души тапшыру түгәрәк артына җыелалар да матур җырлар җырлыйлар, үзләренең тарихлары турында сөйлиләр, кем каян килгән, һәр кеше турында репортаж күрсәтелә, корреспондентлар күрәсең, геройларның өйләренә, туган якларына килеп, иң кызык әйберләрен генә күрсәтәләр. Моның ише тапшыру булсын иде ул безнең татар телевидениесында, чөнки гади халыкны күрсәтергә кирәк. Менә шундый форматта булсын ул кабатлау. Безнең бит районнарда шундый иҗатчылар һәм төрле юнәлештә башкаручылар алар байтак. Менә шуларны җый түгәрәк өстәл артына матур гына. Заманында хәтерлисезме, Авлагыйди дигән проект бар иде ТМВдан. Шулай ук э, апаларны җыялар. Э. Менә ну ул э, таррак юнәлеше иде аның фольклор. Ә монда исә төрле юнәлештә җырлаучыларны чакырсаң, матур итеп гөрләтеп атна саен чыга торган шәп тапшыру эшләп була иде дип уйлыйм. Монда бүгенге тапшыруда танылган кешеләр дә бар иде. Ике тапкыр Олимпия чемпионы Светлана Хоркина, тагын бер актер егет тә бар, Аны инде минем тирә-ягымда утыручылар таныдылар, мин генә танымадым. Бәлки дөрес ишетмәгәнмендер исемен. 80-е дигән сериал бармы соң, фильм бармы соң, менә шунда уйнаган егет иде. От всей душига чакыралар гади халыкны да э, пенсионерлар булсын ул икмәк икмәк пешерүчеме э, балта остасымы һәм шул ук вакытта социаль челтәрләрдә йолдызга әйләнгән танылган кешеләр кызык инде кызык гомумән бик кызык бер тында үтте ләкин секунд сайын диярлек гел кул чабу гел кул чабу гел кул чабу менә ул арыта про валеру строчка это вы вставили моның ише тапшырыгы дөресен әйтәм никадәр кызык кына булмасын ләкин э, мондый кул чабулар күп булганга һәм әле э, арканы төз тотарга кирәк белмим бәлки миндә генә ул проблема минем ул әллә нишләй башлый мин озак тота алмыйм тегеләй итәм башлыйм болай боргаланам ә анда студияда ике кыз бар алар бөтен кешене карап торалар һәм ә, аларга карап сигнал бирергә кирәк менә алар кул чаба икән син чабасың кул чабуның да төрлесе була кыска вакыт аралыгында чаба торган гөрләтеп кул чаба торганы бар әле без ә, рэперлар шикелле кулларны менә болай итеп тә эшләргә тиеш идек. Бу тапшыруда егетләргә дефицит бик зур. Яшьрәк дигәннәрен алгарак утырталар. Малинника үзенә күрә, чөнки тирә-ягында гел хатын-кызлар гына. Кайвакыт була шундый җырлар, белый танец игълан ителә. Шунда әлеге дә баягы ике администратор кызның командасы буенча егет кешеләр чакырырга тиеш, арадан берәр хатын-кызны һәм белый танец бииләр. Мин уйлаганым сәхнәгә менеп биисе була дип. Юк, юк, типа сәхнәгә түгел. Менә монда кырыйда гына э, таптанып торасы диделәр. Чыктык, э, әле берничә тапкыр. Менә Аллага шөкер, арка өе дигән инде бит берничә э, бер 3-4 тапкыр динамичный җырлар яңгыраганда халык халыкның бөтенесе дә түгел, алгы беренче алгы ике рәттә утыручыларны чыгаралар. Әлеге дә баягы администраторлар командасы буенча һәм сикерәсең анда кул чабасың әгәр дә администраторларга ошамаса сез бик актив рәвештә кул чапмыйсыз икән алар халык арасына кереп әйдәгез әйдәгез активрак дип куәтләп торалар акчаны безгә бирделәр хәтерлисезме тегәл тапшыруга барганым бит открытый эфир булып чыкканына анда Барлыгы өч сәгать э, булдык без, бер сәгать әзерлек барды, ике сәгать студияда булдык, 900 сум иде. Ә монда исә 11.30-га килдек һәм э, чыгардылар. Хәзер вакыт ничә? Бишенче ярты чамасы. Э, Белдерүдә ничек күрсәтелгән, шулай булып чыга. Ничә? Биш сәгать булып чыга бит инде. Биш сәгать өчен түләделәр 500 сум. Димәк, безнең һәр сәгатебез 100 сумга төшкән дигән сүз. Атлап барам үземнең велосипедыма. Тора микән урынында, тормый микән? Мин гел шулай берәр кая, берәр кая сәйрәк җирдә калдырсам, шушындый уйлар белән киләм. Калды микән, юк микән? Көпшәген тишеп китмәделәр микән? Юк. Аллага шөкер, менә тора. Исән килеш. Хәзер тегермәчләрен карыйк. Тәгәрмәчләрнең тыны бар. Булды, Аллага шөкер, хәзер тыныч күңел белән кайтып та була. Видео башындагы анигире, ягъни дөгедән ясалган өчпочмакларга әйләнеп кайтсак, икесе бергә миңа 376 сумга төште. Берсен видеодан күрдегез, студиягә керер алдыннан ашадым, икенчесен өйгә алып кайттым. Ахыр чиктә кесәдә 100